a vha ri ndi ambe nga ipfi ḽanga mudzimu vho mpha ipfi ḽa vhuḓi nga maanḓa vhathu vho vuwa riṋe sa muṱa wa ha mulaudzi ro vuwa ro vuswa mara ri na maanḓa ri to livhuwa u vha na mudzimu o no khou ri ṋea maanḓa ngauri ro gidimela khaye ra shavhela khaye uri a ri fhe maanḓa a u kona nga tshifhinga hetshi tshi vhavhaho ndo imela uri ri vha vhudze uri sa muṱa ro tenda uri nga ngoho hoyu ṅwana wa ha mulaudzi o ṱuwa u tenda ndi ngauri ra vhudziwa ra pfesesa haḽa mafhungo a amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho a ri kho to kona ngauri Riṋe ro ḓowela lufu lini ri khou tou kona ngauri mudzimu wa konaho mudzimu wa re hone u khou ri farisa uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi u khou ri farisa u khou ri ṋea maanḓa ngauri u fha vho ri fulufhedzisa uri vha fulufhelaho yehova vha wana maanḓa maswa ri fanoi sa lushaka lwoṱhe lwa tshivhodza Ri a zwi pfa uri ri ṱoḓa thikhedzo i bvaho vhatuni. Vhathu arali vha sendela tsini vha ri vha tshi dzhena nga heḽi gete vha ḓisa mulalo fhano muḓini, riṋe ri ḓo u ṱanganedza. Nga mulandu wa uri ro tenda vhone vha songo ri ḓisela mafhungo a uri hoyu muthu haho, u hone, o vhewa gai, U na vhomukene, o ṱuwa nga vhomukene. Arali vhone vha tshi ḓivha uri o tou ṱuwisiwa nga vhomukene, ro livhuwa vhone ndi nḓivho yavho. Nṋe ri ḓivha uri hoyu muthu o tou ṱuwa tshifhinga tshawe tsho swika, nga mulandu wa uri ro funziwa u pfi muṅwe na muṅwe u na ḓuvha ḽawe, ra tenda uri heḽi ḓuvha na ḽone ndi ḽa Vho Robert. Sa muṱa, ro tikana lushaka lwoṱhe holu. Nṋe ndi khou tenda uri Mudzimu a re hone, Mudzimu a fulufhedzeaho, u kha ḓi ḓo yo vha na riṋe. U nga ri tshi khou amba sa makhadzi wa Vho Robethe, sa makhulu wa havha vhaḓuhulu vhanga, riṋe sa lushaka ri hone. hone tshinaphepho a i sumbedzi mulilo arali tshi khou vhona mulilo tsha tsha dzula phephoni tsho tou ṋanga kha vhutshilo muthu muṅwe na muṅwe u a ṋanga zwine a zwi funa ende u a ṋanga na tsivhudzo a sedza uri muthu uyu u khou ntsivhudza zwone naa u a lingulula zwino zwi amba uri Zwi a sala kha vhana uri musi vha tshi wana tsivhudzo dzo fhambananaho vha khou dzi shumisisa zwone naa. Arali vha ri vha tshi khou dzi shumisa hedzi tsivhudzo vha dzi nanga zwavhuḓi, vha ḓo vhona vha tshi atshedzana. Zwavhuḓi ndi uri u tenda uri nṋe ndi ḓo funziwa nga Mudzimu, wa tenda tsivhudzo ya ya vhathu, Mudzimu vha u thusa, wa lingulula, wa vhona uri ndi itani. munwe muthihi a u ṱusi mathuthu arali u tshi ḓo pfa unga sa vhana vha pfa unga nṋe ndi ḓo ṱusa thuthu nga nṋe muṋe ndi ndoṱhe u khou ḓi fhura mara arali wa tenda uri vhathu sa ṅanda ri a kona u ita zwithu zwi vhonalaho ro farisana zwi amba uri sa lushaka rine ro ima ro imela uri ri farisane navho U nga ri u tshi khou amba, wa amba na mme ya vhana. Mme ndi ene murangaphanḓa. Mudzimu ndi ngazwo vho ṱuwisa khotsi uri hu sale muthihi. Vha vha tshi nga ḓi vha vho ṱuwisa vhoṱhe khathihi, mara vha ṋanga vha ri kha hu ṱuwe muthihi uri vhana vha wane thikho. Zwi amba uri mma vha kha ḓi tea u vha tshedza kha vhana vhavho, vha vha vhonetshele, vha vha sumbedze nḓila, vha vha dededze. Hu na zwiḓuhulu hafha muḓini. Nṋe ndi khotsi. Tshe ra alusa mukegulu, mukegulu u a ita zwa vhukuma uri vhaḓuhulu vhawe vha tshimbile zwavhuḓi. Mulovha wo vha u birthday ya Vho Robert a bvaho u Flarisha. Vha haningei hune vha vha hone vha zwi vhona uri ndo sia mufumakadzi na vhana nga ngomu dzharaṱani. Mudzimu vha ḓo ri farisa ra kona roṱhe sa lushaka ngauri roṱhe ro dzhakiwa ri khou vhaisala. Maanḓa ri a a wana. Amen. Amen. Amen. Ro livhuwa maipfi a muimeleli wa muṱa vhane vha vha vho marumo a vhatendi. Ndi maipfi a re na khuthadzo, a dovha hafhu a vha maipfi a re na ndayo. Ri khou vha livhuwa. Zwa zwino ri khou wana luimbo. Ho luimbo nda ḓo tou humbela Portia. Ndi lwone luimbo lune lwa ḓo vha vha khou takuwa nga na khou takuwa ngalo Portia. Luimbo lwa tshifhambano tshavhuḓi. Ni nambe ni vhe ni khou takuwa ni khou ḓo pfukisa tshipiḓa tsha obituary. Tshifhambano.